Wa e bona mo le bana ba kgoši a re ke ge meetse ka motorra mo re phala bowa ke go reka nto tša mohlagatse ke patale television ka kua phepo ela ya ka ya ka gae le phepo wa phepa ka ya ka ya ka difounu a gona taba ke hlapa meno mo ke re ke hlapa meno ke bona nto engwe ya mebalabala ke go e swantšha le mosenene ke re banna ga botse nto e bona ke noga banna e be ke tlo no raga mo ya tla ya theoga mo ya tla ntekedi ya kgotse gore gape be ke tlo ipshina mohlare ka phatla neo. mohlare wa mpulela tsela a gone tau mo ke hlapa meno ba fela ba nkgwelela ka kwa gore ko lebenkeleng ba re monafo o di ya ka pela nako o sa tloga go hlapa ke re aowa gomme ke tlo no hlapa gana mo ba re a gomme re go tlogetse ke re kgane la tsona ke hlapa wa meetse a na na na šaletše gana ka mo tlase gomme ke hlapa mahlo napile re a tloga bana ba kgoši. lena le le fela pelo bothata ba lena ha le tsebe gore nana re hlapa jwang a še o malla ke nna ke a tloga a re re tswa mane o re ha wa ema moo le patale ka phepo ela ya ka gae le se ka patala ka phepo ka difounu ela ka kua boxa re go kwele hle o tlogo tlhotlho re ra setša a go ne taba mo e šetse re le tseleng bana ba go kwa phišo mare ke bula mo mafahlane a go ne taba mo re feta ba ba roka kua ra sepolase ke ka ba rokeng ka mo mare be ke nyako ya ka ditwenty nine jale mašele ba se gona a go ne taba ke bona thrakana mmata ke bjeng mana e temong A bjale re tsene ka fair play mo bana ba kgoši, re ya ka mola ntlo tšela tša Mohlagatshe ra o reka ntlo tša Mohlagatshe. A re a tsena moo, wa ra o tsena go ntlo e last rival, Shego le yena wa e reila. A le nna ke a tsena, be ke nyaka go e reila mara nako e be e sa re dumele, be ke re be ke šetše ke sebata ka mo morago bana ba kgoši. A go ne Tako bona tankane e nnyane, ke re wena e go swanetše tankane e nnyane. metsi a tla a nwa ngwaga ka moka. A gona taba mma nta o bona di-calendar-ra mo ra ke nyaka go tšeela mma matswalo a kua gae. E ke sa re phaphara ke bona ntlwana o huduwa dipente ke re o pente tše di botsana tša matšatši a tše di brown-nana ba di huduwa ka ntlwaneng. Ee, a gona taba thaka šomo mo le yena o re gape o dirile phošo nto e yona ga re e nyake wena o e tsentšhe a ebile wa confirm-a mola o le makgwakgwa gore na gabotse nto e re e rekileng ke yona na. Kgane nto e le re e rekileng ke yona okay ba sa kwešiše shapo ebile re a patela mo mara ra hloka tše dingwe ra ka kua

a shaka shapo se bile na eja sa ka mo wa bona eta mata le ene o itiya o ka re ne ya ka mo camera o tloga lebelela ka mo matheko wa bile a la di bona chips tsela tša wena mare ke di themotše themotše tšona mare a gona taba mogolo šoo ebile o re bulela gate ke re gane mogolo gabotse o ile ntse go le o ile o ka re o nyaka go robega matsogo o ile a gona taba ke re a re ke go apola khipa se se seswana ke nyake khipa se sengwe sa colour. sa mmalana o mongwe o moshapo gore ne ke tle ke kgone go bereka le monna e le a gešo, a le yena wa ra wa tsena o ra le nna ke tlile go nyaka sekipa sa mmalana o moshapo gore ne ke kgone go bereka, a gone taba ne ke se hweditše mo ke hweditše veste bana ba kgoši kare nna re ke no ikaparela veste e ke ye go bereka bana ba kgoši. Napile ke latile ditšhepisi tšela ka kua ke re ke di hlakodiše ka gore mothakonyana o re sepelelane le yena. wa kganya o ne le kganyo lebe man. Kgotse o re a nna ke nyaka go khipa mogodu wa ka pitsi a ke nyake go e ja ke bodutu. A go na le taba e ke tsena kwa karatšheng ke hwetša mmata moo o re a re ke time mohlala tse o se ka tla go tšhouka wa tla tšhaba go bereka le nna. A go na le taba mogolo wa tla moo o re a re ke go thuse a re ke go thuse mfana o a kganya o ne matepe. A go na le taba ebile re boetse mmerekong mo re bula bula mafastere re nyaka go tlo bereka gabotse e ke re ke bona tšhaba ke go tswa gore mothako e no ba legatsape ke nyaka go mo iša kua mogatsape o mogolo a bereke le mogatsape a mothako nna ke go ja ka ena a ka no hlapa ga ile a lo a go robala a ile a lo a go ne taba so ebile o tsotsorane moo ke re a gapotse o flex kudu le ena a gore bafana ba ka re ke le bule ke lo bule ba re ke escape route yana ba re ke what what what what ntlwana tše tša bona tša ka di-ceiling. Aa mogolo le yena o tšere sego so o tšhetše cap yela ke ra re ke ko re na e sepela bjang ka mo sego hei e sepela gabotse ke kgotse gore ke tlo bala bakgalabje gabotse ke nwela ka gare ga sego a gape e be e tla gabotse ebile ke tlo ithuta ka komikane e nngwe ya sego gape bana ba kgoši a o na le taba ke a lebelela mola a thaka o tsene ka kua kere e nka mo lebelela ma vampire gabotse o ka se tsene gabotse o tshwana le nna. A ba be no bona nto ngwe go ripa go ripa molalo o lebeletše mabempha jwale o gopola di thuso ka mo ga se a ebile re ile ka ntle mo mmata ebile o goga thapo ela ba ya go go nyaka go išetša ka montle re e berekela ka montle bana ba kgoši a šape ebile wa ka kwa gore ai gape ntšha o kile nyana re ke time ka moka re ke dikgwa molla ka moo e ke re ke tsena ka gara ka morago mogolo ke go tšabele di paena ene kua godimo ga seleng ke ra o tseye mogolo le ene o e ba ka ke re gape o ka moka itse ke nako e pong pong pong pong pom pom pom pom pom go jo ra ka mo ditlo wa ebile ke eteile ga nyane go tse ba reng ba re ke taxi sound yana ba re ke eng eng eng a go ne taba mo ke lebetse di fela ke re mat mat etle etle etle a sa puse e tlile bana ba kgoši re re go ga bana ba kgoši re go e tla ga botsana bana ba go. Ge ke re mpharana ba ba telele šo wa tla ba mpharana ba ba telele a bjale go namela ba ba telele kua godimo ka leri bana ba kgoši a shapo ebile ke a lebelela gore mata gape eh, bana ba kgoši nna ke lo nokwa ka ba ba e thobaletšego yena mobu sefa malapi o tlogetše leseana la gagwe gomme barwa ba gagwe gomme bona ba swere leeto la go ya ka Mosina, Ba ba e thobaletšego. Ee, banna, ne ke go e thobalela boroko bogolo ke ne ba bo wara. Ha nyake go e thobalela ša. Mm. Modimo ke star. Modimo ke star, ne go re tšea mo lefaseng, sathane tša mo. Bona tša no bulega ya itšeng le screen. Ka gobane ba goši. E bone mo leng a ke. Mm.